Nice. Dann en häerzleche Wëllkomm op dësem Donneschden, den 23 Abrëll, e ganz speziellen Dag fir eis Insel an och e ganz speziellen Dag fir alleguer déi Animal Crossing spillen. Mir hunn haut nämlech e speziellt Update, nämlech gëtt Earth Day agefouert an e puer aner Eventer. Bei mir hunn ech och nach de Ben an jo ech denke mer si erëm prett fir e bëssen Animal Crossing Action. Salut. Salut.
Ech maache just kuerz nach alles prett hei an da kucke mer direkt dran. Jo, Earth Day, wat ass dat genau? Ma am Fong kënnt de Gärtner Gerd lo endlech an d'Spill. Deen ass haut ragepatcht ginn a bei deem kënne mer basically Hecke kafen, déi et och schonn an New Leaf goufen, sinn awer elo nach net, bis elo net am Spill dra gewiescht. Sinn App elo agefouert gi mat dësem Update? Wat Tag der Erde ass hunn ech nach net ganz verstan, mee kréie wahrscheinlech Aufgaben déi mat Blummeplanzen a sou ze dinn hunn a kënnen do extra Meile gewannen oder sou. Dat kucke mer lei eis un. A Ben du spills schonn oder? Ech hu lo d'Melinda Talk hunn ech hannert mer, also ech sinn net méi wéi wäit wéis du.
Mee vum Gefill hier denken ech awer dat et wierklech dass et den Tag der Natur an den Tag der Erde, wéi s de dat wëlls och ëmmer nennen, mech op méi speziell Questen och wäert vläicht just bezéien. Deemno wéi es vläicht d'Chance an de Gäert, dat dee lo méi oft kënnt, dat de spéit ee méi spéit, manner oft do ass. Also e kënnt normalerweis lo wéi de Schubert, sou ab und zu, wann e Bock huet.
an wéi dann der Community wärt lafen huet wann een en huet da gëtt dreck gejaut ass an enger Stad an d'Leit ginn alles kafen. Genau
eng aner Saach et sinn natierlech och nach ganz aner Events elo agepatcht ginn, also bis Enn Mee hu mer genuch ze dinn, do kënnt allerlee op eis zou an jo ech weess elo net wéi dat alles elo sech hei vermëscht well mir hunn halt och nach e Gebuertsdag haut, d'Tanja huet haut bei eis Gebuertsdag Dat wäerte mer eis och kuerz ukucken. Ass näischt Grousses, ne? Also, mee halt trotzdem den éischte Gebuertsdag am Duerf, um Stream. A jo, wéi gesot, déi aner Saachen, ech weess elo net, ob déi sech elo direkt hei eramëschen. Et gëtt jo nach dee Mayday, dee elo kënnt, wou een iergendwéi spezial Insele ka bereesen. An dann deen Hochzäits-Fotoshooting. D'Rück Machado, also ganz vill nei Saachen déi et esou nach net goufen, ausser dat gouf et an Happy Home Designer, villes gëtt jo och vun deem Spill riwwer bruecht, mee ech weess et net. Ben, hues du dat Spill gespillt? Et misst mech awer och no 20 Spillstonnen has et duerch, also do war lo net deng daily Aarbecht ze maachen. Et ass denken ech eng vun de Spiller vun Animal Crossing wat ech am mannste recommandéiere géif. Wann s de dech de Choix de Choix häss tëscht dem Amiibo Festival oder Happy Home Design, dann hëls de Amiibo Festival. Do kanns de mat de Kollege vläit nach zwee, dräi gutt Owenter hunn. Mee soss awer Happy Home Design a War et net. Yes, ok. Ma dat war. Wat Carlotta agefouert hat, den war dem Fred, dat vum Akademie des Jeunes Hauses seng Mataarbechterin war. Soss war do net vill Rares dobäi. Wat dat Spill éiwer erabruecht huet, ass wat mer elo haut am Spill hunn, ass. Maueren a sou dekoréiere kënnen. Yes, jo, déi Méiglechkeet hunn d'Haus besser anzeriichten an och baussen, ne? Ech mengen dat konnt een och schonn am Happy Home Designer maachen.
Ok, da kucke mer elo mol eran. Mir begréissen d'Melinda. Es ist Donnerstag, der 23. April 2020, 14.21 Uhr hier auf Starlane. Zurzeit wird auf Starlane der Tag der Natur begangen. Ah, ok, si hunn dat awer elo net an Tag der Erde ëmgenannt, mee Natur. Ech menge och um Wikipedia stoung jo esou villes bëssen falsch. Onkloer an et war eben wou se virdrun hat gouf eppes sou eppes wéi Tactus Jetons fréier. Genau genau. Hunn se der lo ëmbenannt. D'Fro ass natierlech déi schéin Items wéi s de déi lo kriss am Spill.

op de gär do eppes eraus réckelen huet, mee dat war wierklech Items wat se do haas, dat war Prestige.
Voilà. Eine wichtige Erinnerung für uns alle, was wir tun können, um unsere Umwelt zu erhalten. Der vierte Mai ist eure letzte Chance an der Aktion teilzunehmen. Ziehen wir An einem Strang für Mutter Natur. Hä? Ok, ech weess lo net wat dat mat dem Tag der Natur zesummenhänkt, mee ok. Oh, huet der.
Ah, dat si wahrscheinlech déi Meilen do, déi extra Meilen.
Jo, ok.
Und heute hat Tanja Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Jo, wat ech elo nach kuerz sollt wollt soen, ech mengen déi meescht déi de Stream kucke wëssen dass ech zimmlech frou mat Blumme sinn an vue que dass ech mer Gedanken gemat hunn wéi mer eist Haus ariichten. Jo mäi Kontroll huet och e klengen Tick, also wann mäin Charakter bëssen zuckt wonnert äerch net, ierch eppes stëmmt um Kabel de Moment net, näischt grousses mä jo. Ech hun mer bessen Gedanken gemaach wéi ech mäin drëtte Sall ariichten an de Moment hun ech déi Muschelsets déi ech halt konnt craften ragestallt an wéi gesoot wann et déi Blummeserie gëtt oder déi Pilzserie wär och cool, déi gouf et mol a Wild World an déi Leaf wees ech lo net méi. Hie leeft pro Cde ee ganze Mount am November als Schrooms verstoppt, konns de déi sammelen? Jo, Ah jo, gudd Serie.
mä jo déi ass och mega cool, sinn ech och décke Fan vun, an jo och déi Muschelserie, déi gouf et bis elo mengen ech nach net, an déi ass op dem gläichen Niveau menger Meenung no wéi d'Blummen an d'Champignonsrei. Sou, mir hu Post. Mir gi bei d'Tanja e Geschenk ofginn, falls een dat ka man. An jo, dann man mer eis normal Tâchen an kucken eis de Gaart erun. Verschiddener déi et scho gesinn hunn, e steet schonn op der Säit do. Am Intro-Bildschierm konnt dir dat schonn erkennen. Sou, den Tom Nook schreift eis, Ok. Im Zeitraum bis zum 4. Mai gibt es eine spezielle Aktion für Mitglieder von Nookmeilen Plus zum Tag der Natur. Alles weitere möchte ich dir persönlich erklären, also besuch mich doch mal im Service Center. Jo, ok, do hunn ech schonn Ausschnëtter gesinn, dass hien der do e bësse méi zielt. An der Direktcall huet en awer och net wierklech gesot, wat en elo genau mengt. Sou, dann kréie mer vun der. Direkt Bank eppes im Zuge einer Preisanpass. Ah stëmmt! Dat hunn ech net ganz verstan, dat krut ech och e Moie réischt mat. Nintendo huet iergendeppes iwwer d'Nuecht geännert wat Kreditofbezuelen ugeet oder iergendeppes ass geännert gi wat d'Suen ugeet an du dech. Also wann ech et richteg verstan hunn, et ass d'Zënsen, do krus de wann s de vill op der Bank has 99.999. Jo.
just elo wéinst den Zäitreesender op 9000 just nach erofgesat. Ok, well dat mat den Zäitreesen hunn ech och nach matkrut an do ass Iech eppes virgefall an elo kréien jiddereen, meng ech, dee fair gespillt huet, kritt elo en Teppech geschenkt a Form vun enger, sou engem Säckelchen wou Geld dran ass. Ech war déck confused, well dat stoung esou op Twitter esou, jo hei dir kritt dat geschenkt fir all déi déi fair waren oder esou, keng Ahnung. Et war ganz konfus, ech hunn do ni eng Patchnote oder iergendwéi eng. Wou ech mech d'Fro stellen, wéi sollen se dat da wierklech do erausfannen, wa se all Switch do elo kontrolléiere ginn? Jo, jo, mee ech hunn do ni eng offiziell Erklärung fonnt, nëmme vun der Community, der gréisster Community déi et op Twitter alt gëtt. Mee vum Tom Nook Account, nèt en offizielle vun Nintendo, war kee Statement do, nëmmen dass een en Teppech kritt wéinst iergend eppes wat virgefall ass. Also ganz komesch. Vielen Dank fürs Herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür mit einem Geschenk erkenntlich zeigen. Wow, huet d'Tanja haut Gebuertsdag oder mir? Kréie nëmme Geschenker. Ok. An dann de Gulliver, jo dee war gëschter nach bei mir an do hu mer natierlech och eppes schéines krut. An dat wor et. Sou, da kucke mer mol, wat mer do hunn. Also, dat éischt Geschenk ass de Sternsaktteppich. Dat ass deen, wou ech Iech elo grad gesot hunn. Ech weisen Iech deen och an der Wunneng elo. Du hues dee warscheinlech och schonn ausgepakt, ne Ben? Jo, deen ass scho plazéiert.
Deen ass wierklech cool.
Also, dat ass schonn e coolt Geschenk, muss ech soen. Ech weess lo net, ob deen elo esou hei erapasst. Ech ginn mol an en anere Raum. Jo also wéi gesot jo mol enker wou Zäitreesen dann awer villäicht bestrooft ginn ass. Ech weess jo elo net ob Zäitreesen da elo deen Teppech och kréien oder net. Mir hunn der jo e puer an der Grupp déi dat awer maachen. Ech denke jiddweree ka spillen d'Spill wéi e wëll. Jo dat ass natierlech jo. Kann emol nohaken ob se eppes kruten oder net. Ech ka mer net virstellen dat Nintendo esou kloer do en Tri mécht. Ja, wéi gesot, ech hunn et selwer nëmme flüsseg op Twitter vun enger net offizieller Quell gelies an guer näischt gecheckt. Ech hu guer net versta wat déi do vun engem verlaangt hunn oder wat eskaléiert ass. An jo, do ass eisen Stänni-Sackteppech, deen relativ cool ass, also. Kann een natierlech och super an iergend eng Wunnstil abannen. Wäerte mer och maan. Ech fäert e ganz onverkeeflech.
Jo bestëmmt, bestëmmt. Also am beschten net verléieren, well jo soss bezuelt e wahrscheinlech vill wann een iwwerhaapt deen Teppech wëllt lass ginn. Sou, dat nächst ass d'Weltkaart. Do weess ech lo net genau vu weem déi kënnt. An d'Moai-Stad do, ok d'Moai-Stad do ass vum Gulliver. och mega geil stellen mal dobausen ja, noch an Weltkarte wärst du vum Update 12 krut vu Nintendo wëls du ofgelot hues okay hu du die och krut die krut ech och ja okay dann ass dat effektiv och vun dem Nintendo Bréif do guck mei Steam mol un. Do hu mer nach eng schéi Platz wou mer se drun hänke kënnen. Jo natierlech hänkt se sech do ënnen hin a wou keen se gesäit. Wonnerbar, déck cool. Am Fong hänkt déi nach besser éierlech gesot iwwert menger Schaffbänk. Déi wollt ech iech jo gëschter nach weisen oder virgëschter déi lescht Kéier wou ech gestreamt hunn an dat ass iergendwéi sou vergiess ginn. Ech weisen iech déi elo ganz schnell hei eng Kéier an dann gi mer an d'frësch Loft well d'Wieder ass jo och top rëm. A perfekt fir den Tag der Natur jo ze genéissen, respektiv déi Nookmeilen do nach ze kucken. Jo do ass déi nei abgedaten Holzwerkbank déi vill méi grouss ass an och vill méi an d'Wunneng als Miwwelstéck passt. An dann sin eis Täschen eidel. Bon, eis Statue stellen mer dobaussen hin, weis ech iech och, mee déi kann ech schlecht hei an d'Haus plazéieren, dofir ass einfach keng Platz méi. An wonnert iech net, ech hun geschter och e bëssen mat mengen, mam Buedebau e bëssen experimentéiert, bëssen Formen getest, wat ee kann maan. Dir kënnt Kreeser maan, sou hallef Rauten, also bëssen sou Bliederform-méisseg Saachen. Hun ech bessen hei en Trottoir gebaut dee sou bessen karéiert ass etc etc dir gesidd et mee jo wéi gesot ech hun do bessen rageschafft ech maan net alles on stream mee wa mer enk eng session hun wou mer bessen méi Zäit hun dann kéint mer eis domat beschäftegen. Sou ech schwätzen natierlech och all mat menge Bierger an do ass schon de Gerd. Dee kuckt mer eis direkt un. Do ass och en eng e Feature nei dra komm. Ech weess net ob ech dat am Stream schonn erwähnt hat, mee mir kréie lo endlech déi Hibiskussen och. Ah kuckt souguer Nur jetzt Tag der Naturaktivität, ah lo gesinn ech dat, also et si wierklech sou Achievement Missiounen. Jo ech denken dass den Tom Nook eis do net vill brauch ze erzielen. Eng gesinn dat ass ëmmer déi éischt mat mol 5 Multiplikator. Jo genau nee ech muss en Pflanze Buschsätzlinge muss ech der 3 Stéck planzen. Jo hunn ech souwisou wëlles also ech si mega Fan vun deenen Hecken déi waren esou cool an New Leaf an ech denke mir kafen der mol direkt.

Ich möchte dir mit meinem seltenen Blumensamen und Büschen helfen, ein kleines Paradies zu schaffen. Ähm, Büsche, das ist lieb. Jo, mir wësse jo, wat Büsche sinn. Ech denken, déi meescht, déi Animal Crossing kennen, wëssen, wat Azaleeën an Hibiskussen an alles sinn.
Sinn awer och eréischt mat New Leaf erakënn. Jo, genau, och réischt säit New Leaf. Äh ech mechte en Kaffee. Sag mol wat ass dat mat Unkraut gefälleg do wat? Bon kuck mer eis mol d'Sortiment un. Äh déi Cosmea Blume sinn och cool. Hien huet natierlech vill méi Auswahl wéi am Shop beim Nepp a Schlepp, ass jo logesch. An dat gäertsten ass natierlech dat hei uewen an do huelen ech mol direkt vun allem ultra vill. Well wee weess wéi laang. Mer waarde musse bis dass se erëm zréck ass, well kuerz als Info, den Chameleon, de Carlson an den, wéi heescht den aneren, CJ oder wéi heescht en, keng Ahnung, déi loosse sech bei mir net blécken, also déi komme sou selte bei mir, dat ass Wahnsinn.
Ok a schwätz lo mam Benjamin well e grad hei ass. Dee kuckt sech d'Ameisen un, kann e gär hunn, brauch ech net. Ah d'Bonbonwäertbank déi schecken ech einfach mol dem Tanja. Déi passt sou, obwuel hatt ass sou eng bësse méi eedel Wunneng. Wann ech do mat dem Bonbon-Tisch kommen, dann jo, dat Aamt. Mee jo, ok, ech schenken einfach den, ech, oder d'Ameisefarm, mol kucken. Oder de Flamingo, komm, ech wollt dee souwisou wechgeien, dat ass mäi Geschenk un d'Tanja. Rosa bei Rosa. Sou, fir d'éischt ginn ech mol an d'Poubelle oder d'Këscht, natierlech mäi Rostbauteil sichen. An e Schlabberschiet, ok. Deen ech kuerz un. Jo ok ass lo net mäi Stil. Sou da ginn ech mer meng Nuppmeile sichen. Kucken op sech do eppes geännert huet oder op dat wierklech lo nëmmen op Zënse gaang ass. Ah stëmmt jo ok. Natierlech ginn et sou Schlaumeier déi gi ëmmer um Enn des Mounts sech bullen an da sech d'Zënsen do sammele ginn jo ok haha an der Rei. Bei den Nuuk Shopping Meilen, do huet sech näischt geännert, do hu mer d'Erlaabnissen, ëm déi këmmere mer eis och deemnächst, mee nach net direkt, mir man dat alles. De Mundschutz ass rëm do, de Rescht brauche mer elo direkt net. An lo kuck mer mol wat den Nook eis zielt. Lo gëtt et interessant.
Oh man, ech hat och direkt grad.
Jo, für kurze Zeit haben wir eine Sonderaktion zum Tag der Natur für Mitglieder von Nookmeilen Plus. Während dieser Aktion gibt es für umweltfreundliche Aktivitäten mehr Meilen als sonst. Und außerdem gibt es noch ein besonderes Geschenk für alle Teilnehmer. Ich hoffe natürlich, dass unsere Inselbewohner Ja, natierlech hehehehe Ja ok, an dat wor schon alles, oder wéi? Kréien ech lo kee Geschenk vun him? Muss ech dofir schaffen? Ech wollt och lo de Kaddo kréien. Vläicht muss een déi Hibiskus-Missioun do man an da kann ee bei hien e Geschenk siche kommen. Oh, mol kucken. Wa mer lo all Dag en Item kréie bei him, well mer esou eng eppes man, dann hu mer schéin eppes fir ze grinden all Dag. A wann dat Diplom. Dat och spills summer well wann ze déi durbel ass tauschs de ganz gären. Genau genau.
Ah jo stëmmt Moment. Kënne jo eng Kéier mam Gerd vergläichen wat du hues wat ech hues ob dat awer och changéiert. Ech hat lo dat Zaleeën hat ech als Déngens. Déi huet e mer och gesot an dann hat ech nach sou Honeg Honig iergendeppes Hecken.

Ma da lount et sech jo lo mol endlech erëm deen Déngen ze farmen an net direkt wech ze yeeten, well meeschtens hunn ech keen Onkraut wann ech et brauch fir ze craften a jo wann ech op enger Insel sinn da brauch ech halt d'Onkraut net fir ze craften mee fir ze verkafen an et ass och eng Missioun an esou. Ok cool, ma gutt Ben dass du nach net yeete waars, ha du hues jo am Norden nach ganz vill. Ech hunn der nach e puer, jo jo, ech hunn se extra do stoe gelooss. Well aneschters misst all Kéier e Smile-en-Ticket ausginn an do kriss de och, ech denken awer, kee ganze Bundle voll an denger Aréi. Nee, et sinn ëmmer esou 7 oder 8 Stéck, also op 99 sinn ech och nach ni komm. Mee egal, ok, dann hu mer dat och scho gekläert. Also wann hien do ass, lount et sech säin Onkraut ze verkafen, heescht, mer sammelen dat Ganzt elo einfach. Esou, uh, e Fossil direkt virun der Dier vum Näpp an Schläpp. Gëschter hat ech awer kee Besuch. Ass dat e Fossil? Tatsächlech. Top Angebot des Tages ass eng Gartenbank. Okay. Ech kucken just kuerz mäi Rübepräis, well haut jo nees een an den Chat komm ass mat engem gudde, ganz gudde Präis. Hat mir dës Woch dräimol iwwer 500. Dräimol hannerteneen, gell? Also, jo, een 59, jo, dat ka mer wierklech an d'Poubelle geien. Meng Woch war declining vun Ufank un. Net sou wichteg, ok. Mee mir hu jo alles och verkaaft. An jo wéi gesot, dës Woch ween effektiv immens vill investéiert huet, verschidde Leit hu jo wierklech hir ganze Bankkonto a Rüben investéiert, de Plus war do.
An dat dräi Deeg um Stéck. Also wann ee mol keng Zäit hat d'Spill opzemaachen, war et net sou schlëmm. A wéi gesot, wee bis haut seng Rübe nach net lass gaang ass, einfach op den Discord-Channel joinen. Do ass eng weider Persoun mat engem ganz gudde Präis. Ech mengen dat hat ech och just de Moie lo leider um Strich matkrutt. Ah, dat war nach virun 12? Ah, ok, dat ass natierlech batter. Ech kucken eng Kéier, mee ech war och verwonnert, datt deen do iwwerhaapt virun 12 eng Kéier schreift, deen ech nach ni.

Sou, déi Moai-Statu, déi stelle mer mol einfach heihinner, dass der se kucke kënnt. Do, wou déi Kazepatten drop sinn. Déi huelen ech elo mol einfach fort. Hat ech mer random kaaft, hu geduecht, déi wäre cool, mä ah, se ass awer net dat. Ah, ech fannen dat super esou. Kucken déi net an déi do Richtung normalerweis? Ah, keng Anung, mä do kuckt se gutt hin op d'Mier. Kuckt se op de Gulliver nach kënnt oder schonn nees kënnt, kann se mech ruffen. Sou d'Fossiler déi maan ech lo net on stream, ech meng jidderee weess wat do vergruewen ass, mir keen Ouschter-Event méi. Mir gi lo bei d'Tanja Gebuertsdag feieren, kucke mer mol wéi dat ausgesäit. Huet sech wahrscheinlech net vill geännert zu dem Virgänger, mee et ass ëmmer witzeg. Yes, yes hunn ech. An en huet natierlech nëmmen de Quentin agelueden. Sauerei. Awer net e Party-Hut un. Wéi cool. Ma dann, jo ok, an d'Wunneng ass och natierlech ganz anescht ageriicht, festlich. Dat wor och an New Leaf scho sou. An ech hab eng Geschenk. An zwar kriss du vu mir e Mister Flamingo.
Jeez, Leit déi ginn heiansdo express sou Dreckskëscht, Dreckstuten oder sou Dreckskëschten de Leit ginn, fir de Gebuertsdag.
Also Potter. So, lo muss ech kucken, Gebuertsdag hunn ass anscheinend och eng Meilenmissioun. Meescht.
Jo,
Gratulantenbonus. Mir mussen 10, ech denken 30 mol dat ganzt man. Ok fair enough. Ech si mol gespannt wa mir mol enke Gebuertsdag hunn wat da geschitt mee. Wéi gesot, fir mäi Gebuertsdag muss man nach ganz Joer spillen.
Nee, ech hoffe jo mol net, ne, well. Da muss de awer wierklech ëmmer kucke fir nei Bewunner ze kréien an ze hoffen, dat se nach dëst Joer Gebuertsdag hunn. Ah, jo, bei, bei hinnen, jo, also, jo, ech mengen 8 Bewunner geet do net duer. Do muss en och scho Bewunner plënneren an esou. Ausser du kanns och bei en Noper an d'Stad goen an deem dann e Geschenk matbréngen. Well du bass jo sou indirekt och mat den Nopere vun denge Kolleege befrënnt, ne, wann ee mat hinne schwätzt. Ech denken, datt een do och sou farme kann. Also fir alleguer, déi am Discord sinn, Bescheed soen, mir musse Geschenker verdeelen. Was treibs du da? Romantik Gaartenstull, dat hu mer mengen ech schonn. Wat awer cool war, haut hu mer mol eng Kéier alleguer fonnt vun eise Bewunner an net eng Stonn gesicht fir se dann hanner engem Haus ze fannen. A well se esou kleng sinn, huet ee se net gesinn. Sou, wat ass dat do? Kenne mer schonn. Sou, wat hu mer elo duerch? Mir hunn de Gebuertsdag duerch, mir ware beim Gerd, mir hunn dat mat den Nookmeilen erforscht. Mir hunn awer tatsächlech mam Ilona nach net geschwat. A mam Markus? Ass de Markus doheem? Ja, a mir planzen natierlech déi Hecken an da kucke mer enk, ob den Nuck eis direkt eppes gëtt oder net. Musse mer mol kucken. Ech hätt awer scho Loscht e bësse sou eng, jo, sou eng méi pflanzeg orientéiert Miwwelserie ze kréien. Ah jo, wat ech iech nach guer net gewisen hunn. Gëschter ass mer e Ballon iwwert d'Insel geflunn. Dee Ballon hat eppes ganz Spezielles bei sech, nämlech d'Goldschleuder. Tatsächlech krut ech se elo endlech. Wien net weess, wéi ee se kritt, muss een déi 300 Ballonen ofgeschoss hunn an dann iergendwann random kënnt déi Goldschleuder geflunn. Dofir brauch een eng Schleider an e Golderz an jo. Huet se spezielle Ballon?
Äh also ech hunn mol gesot krut de Ballon wär gëllen, bei mir well et donkel wor wor en giel mee ech mengen en huet gëlle geschimmert also ech mengen et war schonn en spezielle Ballon. Dann nach eng kuerz Zousatzinformatioun wat ech och net wosst, sämtlech Gold, also jo dat ass jo bekannt ne, Animal Crossing kritt een aus all Material, All Werkzeug gëtt et och am Gëllenen. An natierlech, ween hätt et geduecht, dofir ginn et och Meilen a mir däerfen am Ganze 6 verschidde Werkzeuge vergëllenen. Ech siche lo just déi Challenge, fir Iech kuerz ze weisen, wéi dat opgebaut ass. D'Schleider ass nämlech an der Mëtt. Hunn ech natierlech och nëmmen ee Stempel vun. Well ech mengen alles ausser d'Schleider ass na ewell relativ schwiereg ze craften, do ass et Goldwerkzeuge. Jo d'Schleider hu mer den 22 véierter gemeet an de Rescht ech denken net dass mer déi esou schnell kréien. Besonnesch d'Aaxt gesäit bei eis halt ganz schlecht aus. Ween net weess wéi een d'Aaxt kritt, am Fong muss de 30 mol mam Gulliver. geschwat hunn, also seng Missioun do gemat hunn. An jo, ech hu Leit, déi hu quasi all Dag de Gulliver op senger Insel, mee bei eis schleeft sech dat natierlech erëm bis an d'Onendlechkeet. Mee gutt, mir hu jo Zäit. Ech mengen, de Projet ass souwisou réischt driwwer, wa mindestens mer am nächste Mäerz sinn. A bis dohin, da kann nach ganz vill geschéien. An ech wollt dat vergraben an net an de Geldbeutel leeën. So, et deet mer och leed mat de Fligeren. Ech weess net, firwat haut esou vill misse mussen erëm laanscht fléien. Mee natierlech hunn ech och meng Fënster op, well et awer scho e bësse méi waarm ass. An jo, natierlech muss haut all 10 Minutten e Fliger laanscht fléien. Mee bon, dat ass ee menglech normalerweis och gewinnt, mee mir haten halt elo wierklech zwou Wochen, do hues de vläicht all 4 Stonne mol eng Cargo déi laanscht flitt a soss näischt. Sou, eis Flaschenpost déi um Strand läit, déi kënnt vum Cube. Cube ass och mega cool, hätt ech och ganz gären, ass och e Pinguin an dat ass eng Hundehütte. Nee hun de Knochen Türschild. Ah ok dat ass cool, mir hu leider keen Hond an der Stad, soss hätt ech deem dat direkt geschenkt fir un d'Dier ze man. An haut sammele mer wierklech Meilen, selbst ist der Bewohner. Oh mir hunn, ech weess net ob s du dat grad gesäis Ben, mee mir hunn tatsächlech 200. Jo mir hunn tatsächlech 200 Bastelanleitunge gesammelt, 200 verschiddener, cool. Jo do muss de och reng wéi vill sammelen ne? Jo bah muss een se och all gecraft hunn ne? Nee nee nee ech mengen net, also nee sécher net. Ah beim Achievement jo jo jo 200 Stéck, ah dat ass déi cool.
Jo ech sinn elo bäi 175 also och no un der drun.
Sou, natierlech ginn ech trotzdem iwwert de Strand, ech weess jo net op, normalerweis mengen ech ass de Goal iwwert den Daach drop net do, mee et weess ee jo ni, ech mengen d'Spill ass jo richteg am trollen heiansdo. Och haut spillt huet d'Spill sech geduecht, hey haut maache mer den Update plus Gebuertsdag, passt lo alles an ee Part, natierlech kritt den Tag der Arbeit do eng méi wichteg Roll wéi Tanja säi Gebuertsdag. Mee dir gesinn, dat ass halt eng Klengegkeet. Sou, elo hunn ech mat hirem geschwätzt, mam Markus nach net. Vläicht léift deen eis nach iwwer de Wee. Mir plange elo, eis Azeleeën do ze planzen. Funktionéieren natierlech wéi Beem, mee mat der Ausnam, et kann een, mengen ech, a ze leeën, niewent a ze leeën Planzen an déi wäerten dann och wuessen. An dësem Spill wäerten se jo net verfaulen an d'Knuspi ass traureg, wéi dat dann? Umm dat aarmt, et probéiert ze tryharden an et kritt et net hin, ok. Äh ech denken mir planzen mol einfach eng einfach hei hinner. 3 Stëck muss der planzen huet hat se gesot. Jo genau an ech wärt lo einfach mol hei 3 Stéck planzen vun deenen net den Honigduft, Gelbduft nee ech wëll äh. Wéng si lo déi rosa? Déi do? Ah looss mer eis iwwerraschen, ech weess lo net méi wéng déi rosa woren. An do schellt et schon direkt well mer eng Heck geplanzt hunn, dat ass wahrscheinlech eng Spezialmissioun a keng Nook Meilen Plus. Do hu mer eis 500 Meile ze gutt geschriwwen. Hoffentlech kréie mer dofir eppes. An tatsächlech hu mer dann nach Da ist was im Busch fräigeschalt. Do musse mer och lauter Azeleen planzen. Jo, dat kënnt jo gutt. Mir hunn der vill gesammelt an ech wäert der och vill planzen. Dann kréie mer dat Achievement villäicht haut voll. Ech denken awer net. Ech mengen, Dat ass och emol 10 an dann 30, also mussen 30 planzen an ech hu keng 30 kaf. Mir kënnen natierlech nokafen, mä net sou schlëmm wann net. Sou, seet den Nuke eis eppes wei mer elo déi Missioun gemat hunn? Dat géif mech elo interesséieren.

Eine Bastelanleitung für deine eigene Hecke? Wat? Okay, what?
Ah, mengen se domadder méi esou Drot-Stil oder wéi? Hä? Kucken mer eis mol un, what the fuck? Äh, do war en, oder? Nee. Ah lol, dat sinn déi Hecken déi eigentlech un dengem Haus pechen, wann een d'Haus nach net erweitert huet. Ok déck lol. Ok also vun him kritt ee wierklech sou Miwwelen, mee elo net dat wat ech mer erhofft hu, mee witzeg Saach. Dat heescht wa mer muer eppes maache kréie mer och erëm eng Bastelleitung an. Dat schéint menger Meenung no awer festgeschriwwen ze si wat ee kritt, well soss hätt der jo net sou gedownload, oder? Mol kucke wats du kriss Ben, so mer Bescheed. Ech kucken, ech kafe mer der lo mol eréischt.
Jo bei mir gesäit een nach op der rietser Säit vum Haus genau dat do, kënne mer elo craften. Also ganz witzeg. Hätt ech och scho Plazen éierlech gesot wou ech dat histellen, well ech allgemeng meng Stad sou bëssen op Blummen wëll trimmen. Dat ass natierlech nach e riise Plang an de Planning ass komplett falsch de Moment, dat ännere mer alles. Mee ech wëll schonn datt een awer soe mer mol eise Rousegäertchen aus der Stad hei quasi 50 mol huet oder quasi de ganzen Dag am Rousegäertchen ass. Mol kucken wéi mer dat hikréien. Ech kréien nach kuerz eppes. Dat huet sou näischt mat Stream oder sou ze dinn, dofir soen ech schnell of. Sorry fir déi Stéierung. An ech hunn mäin Chat och net méi um Schierm. Mee haut ass anscheinend och keen do. Bass roueg, mäin Guidewuer spillt och grad selwer dënner. Stëmmt, an elo gi mer nach bei d'Schneider. Mir brauche jo eis nei Tiitche mat den neien Designs. Also ech krut elo all Dag wierklech eppes vun him an ech ginn dovun aus, datt mer dat weider elo kréien, bis datt jo hatt halt näischt méi huet, fro ass just wéini. Jo, also wéi gesot, ëmmer dat nämmlecht, hatt seet och ëmmer dat nämmlecht, datt hatt op mech gewaart huet an frou ass, datt ech bis rakomm sinn, well hatt Designshemecht huet. Kucke mer eis och Bësse méi spéit nach un, wat dat elo alles ass, ne? Also du kriss wierklech, sorry wann ech ënnerbriechen, mee eng Kéier nëmmen eng Quest den Dag vun där Event. Ah, vum Tag der Natur, jo. Jo.
Bëssen traureg, mee jo. Bis de véierte Mee, dat sinn awer nach siwen Deeg, jo, dat sinn awer nach, do kritt een awer nach op d'mannst zéng Anleitungen. Meng Theorie opgoen, dass de wierklech zéng Anleitunge kriss mat deene speziellen Items, Jo. déi s de elo misst selwer bastelen. Jo. An du muss 20 där Dénger maachen, fir d'Bushquest nennst de mol, déi dräi Felder fäerdeg ze kréien. Ech hunn der elo sechs matenee geplotzt. 5 vun 5 hun ech och schon hikrut, do kleng info do fir dech.
Ah sou ok, oh lol ech hun déck cool eng déck cool Frisur einfach am Shop, wéi cool ass dat dann? Visual Kei Perücke. Dee kafe mer eis. Ech kucken och kuerz dat do nach un. Dat ass och ganz witzeg mam Duch. Dat kafe ech mer vläicht offstream nach. Mee dat do ass jo mega cool. Dat huele mer eis mat. Da kënne mer zwar eis Hoerspéngel net droen, mee d'Hoer sinn awer scho ganz witzeg. Sou, an d'Box hunn ech och kaf, jo. An de Rescht ass an de Schaf gewandert, yes. Okay. Ja, de Recht äh, stand dat, obwuel ech wollt mal dat do nach ukucken, mir dat war lo net an der Kabin. Ech ginn zwar enker kucken, ech hunn vläicht verpasst. Mhm. Ah, do ass et, Kapuzenpulli. Äh jo ah Pulli Kleid jo ok dat ass elo net sou jo ok dat ass elo net dat wat ech geduecht hunn. Äh dann hu mer Monokele, Schnurz, Strëmp, Stiwwelen, quasi ëmmer dat nämmlecht jo. Déi Strëmp déi gesinn och zimmlech witzeg aus, mä brauch ech elo och direkt net. Jo ok. Ja, also wéi gesot, wien all Dag mat him schwätzt, kritt halt dann och all Dag, ab engem gewësse Punkt, all Dag e Kaddo. Jo, e bëssen inspiréiere loosse respektiv déi benotzen. Dat ass sécher. Dat kënnt elo perfekt. Allerdéngs géif ech gären déi gecraften Hecken dohinner plazéieren. Dat heescht, do muss mer e bëssen Onkraut sammelen.
Mierks mol wéi d'Onkräid eng ganz wichteg Ressource an deem Spill einfach gëtt. Ja, Dass wir ja. dat mal einfach net wegschruppen an dass mal keng Ressource gewiescht. Hallo? Ja, an Gi, elo.
gi wahrscheinlech Onkräid-Bundles nach fir den deiere Präis vum Kaarpot Ja, lass. ja, genau.
Elo muss du quasi, also wann een seng Insel komplett gejeet huet, gees du quasi all Dag mat engem Meilen-Ticket äh, Onkraut farmen. An das scho cool wéi sou Onkraut iwwert d'Animal Crossing Ära sech entwéckelt. Ja et huet sech och en Numm gemat.
Ja also wierklech fannen ech awer gutt also et ëmmer nëmmen ze zupfen.
Jo genau et ze zupfen an ze verkafen zum Beispill an dësem Deel ass halt eh gewiescht an fir nëmme Medizin domat kënnen ze man oder e Paraapluie deen ee souwisou net benotzt bësse schued. An an den aneren Deeler, jo, lästeg, besonnesch déi, déi Zäit gereest sinn, déi haten dann eng gutt Aarbecht ze dinn. An déi, déi hiren DS verstëbse geloosst hunn, like me, déi hunn och nach vill Aarbecht. Ech weess, um 3DS wollt ech nach mol eng ëmmer eng Kéier laanscht kommen, fir nach Spuss ze kommen. Genau, genau. Kënne mer och deemnächst nach eng Kéier maachen.
Ech kucken, ob ech dat nämmlecht kréien, wéi s du. Yes, dat ass interessant ze wëssen. An wien wéi gesot de gesitt, mir mussen der scho bal ech giff mengen 8 Stéck crafte fir hei de ganze Wee sou mat Hecken ze fëllen. An d'Banneren déi.
Ah du krus och d'Hecke, okay, ja dann sinn déi wahrscheinlech. Ja.
Wat mer hei maache mussen ass d'Banneren, déi huele mer esou e bësse wech, respektiv mir dréinen se, dass de Wee méi breet ass. An hannert all Banner an all Bänk kënnt halt esou eng Heck. Dat heescht, mir mussen nawell relativ vill farmen. Ech wäert elo och oppassen, dass mer genuch hunn an iergendwann baue mer déi Allee hei komplett fäerdeg. Wéi gesot, dat dauert nach e bëssen. Fréier, wou ech fir mech esou e bësse gespillt hunn, hunn ech natierlech esou dee stengene Wee hei, also déi Trap, direkt ausbezuelt, an al Kascht dohinner geluecht fir de Let's Play. Maan ech dat awer net esou, dat soll e bëssen iwwer d'Zäit lafen, wa lo erëm et erëm e bësse méi roueg gëtt mat deene ganzen Eventer, ne? Well. soss gitt der ze vill zougemescht mat allem wat jo passéiert. Ech meng wann ech dat elo gëschter nach gebaut hätt, hätt d'Melinda eis haut vun der Tag der Natur erzielt, vum Tanja sengem Gebuertsdag a vun der Steinbrücke an ech schwieren iech dann hätt mer definitiv iergendeppes vergiess an jo. Ech gesinn och mir si lo bei 42 Minutten, also de Part ass gutt gefëllt. Äh wat ech lo nach man ass d'Haus ze erweiteren an dann de Markus ze sichen a wa mer de Markus fonnt hu schwätze mer mat deem an da si mer fäerdeg fir haut. Ech hunn awer scho sou eng Viahnung wéi wann deen am Musée sëtzt well. Verstoppe sech gären do, oder? Ja, ja. Misst mol an de Musée kucke ginn, ob do eppes mat de Gemälde schonn ze gesinn ass. Stëmmt, genau,
dat kënne mer jo dann och kuerz erwänen. Also d'Biller si mat dësem Update elo och rëm zréck. Dat heescht, dee Fuuss, deen dech ëmmer e bëssen, jo, wéi soll ech soen, verarsche wollt, Deen ass och erëm am Spill an dat ass natierlech mega cool. Ech feieren deen einfach, ech si mega Fan vun deem an et ass mega cool halt déi richteg Konschtwierker do och mat Konschtwierker aus der richteger Welt souwuel ze vergläichen op fir erauszefannen ob et fake ass oder net. Aus Beispill d'Mona Lisa zum Beispill huet dann seng Hänn esou gekräizt ne op der Déngen an am Fake Bild huet et da wahrscheinlech nëmmen eng Hand do leien oder esou. Scho cool. Also e coolt Feature wat et och schon uraal ass an trotzdem ëmmer rem mega nice ass. Sou mir maan eng Abbuchung an ech denken mir waarden mat der Hauserweiterung nach e bësschen. Ech bezuelen elo einfach mol 300.000 an. An déi nächst Kéier, wa mer erëm bei 200.000 sinn, da maache mer de Rescht. Sou. Dann deele mer eis dat e bëssen op, well, wéi gesot, wann ech elo nach en neie Raum bauen, sou lues hunn ech och keng Miwwele méi, fir dohinner ze stellen. An et gëtt einfach nëmmen en Ofstellraum. An ech wéilt awer schonn Raum fir Raum se ze erweiteren an och eng Idee hunn, wat ech do erabauen. So, lo gi mer an de Musée. Ecke kuerz checken, ob do sech eppes geännert huet. Wéi gesot, de Musée ass expandéiert oder wäert nach expandéieren. Keng Anung, wéini dat geschitt oder ob et geschitt ass. Wéi gesot, et gouf dee klengen Trailer do mam Update, awer prezis op d'Saache si se elo net drop agaang. Mol kucken op den Eugen eis eppes zielt haut. Nee dee schléift an hei schéint och direkt lo näischt bäikomm ze sinn. Ah waart mol, schön dass Sie da sind, ich habe nämlich große Neuigkeiten für Sie. Ooh.

Scheuen se sech nicht, um mir es zu präsentieren. Jo, kuerz Informatioun dozou. Also, wéi gesot, de Rainer huet, ech weess net, ob dat Prinzip elo och nach esou ass, et gesäit awer dono aus, hien huet ëmmer véier, wann en an der Stad ass, dann huet en ëmmer véier Géigestänn, véier Konschtwierker, an Dir kënnt alle véier fir de gläiche Präis kafen, mee nëmmen eent vun deene véier ass och wierklech echt, déi aner si Fälschungen. Déi kënnt Der natierlech logescherweis dem Eugen net ginn, dee seet Iech dann, Nei, T'ass eng Fälschung, et deet mer leed, mee dat huelen ech net un. An ech weess och net, den Nuck, respektiv seng Neffen, déi huelen d'Konschtwierker och net un, déi entsuergen se just fir guer näischt, mengen ech mol. Jo, ok, also wéi gesot, et gesäit esou aus, wéi wa mer de Rainer, soubal mer en begéinen, an eis e Bild ka beschafen. Hues du dann d'Etablissement lo fonnt oder hues du lo och just gelies dat dat kënnt? Nee, et gesäit sou aus wéi wann mer fir d'éischt mussen e Bild oder eng Statue hunn,
dat da bei hien droen an dann wäert hien eis. Dann dréckt hien e Knäppchen an da geet e Raum no uewen op oder sou wahrscheinlech, jo ech schätzen, ech schätzen zwar éischter dass muer den Tom Nook un der Dier steet an mat engem Prêt kënnt. Ech schätzen dat leeft dann esou of, dass den Eugen seet, jo mir erweiteren dann well mer elo op d'mannst ee Bild hunn, mee mir brauchen awer Suen. Jo mol kucken wéi dat geschitt Jo, ass. ech hu mech elo alt gefrot, wou soll dat dann nach uewe vläit nach, well riets lénks ass keng Plaz méi. Jo, ma jo, dat ass d'Fro, ne, wou soll dat hikomen? Et ass effektiv dee leschten Update deen d'Museum och kritt, och zu Muschelen oder esou Meeresdénge kanns de guer net fänken, op kommen déi och net mat engem Update vläit era, wou d'Leit och nach spekuléiert haten, Taucheranzug nach vläit kéim. S, Siss eng Fro, däin Daach vum Museum ass jo och blo, ne? A, Ech kucken eng Kéier, Moment, ech gi raus hei. Hellblo. Ech hat hier schon ganz hanne bei de Fossiler. Ah, okay, Stress. Ich schreibe mal raus. ne, das nëmme fir ze wësse, well am der direkt, wou se d'Erweiterung gewisen hunn, do war den Daach rout. An d'Museum hat nach ëmmer e bloen Daach zënter dem éischten Deel. An ech denken, dass d'Erweiterung herno e rouden Daach huet, Esou ass et nämlech, du hues et grad och um Stream nach, scho genau déi nämlecht Faarf, sou hellblozeg wéi s du. Ok, dann ass dat net wéi beim Flughafen, wou jiddereen eng aner Faarf huet. Mee d'Erweiterunge gëtt henno rout. Wat och ka sinn, et ass jo nach dat Museumsfest, dat do vläit e bëssen opgepimpt gëtt. Ah, déi Museumsstempelrallye do, jo genau. Dat ass jo méi spéit, also ech denken, do musse mer eis haut nach net domat befaassen. Mir si jo elo nach an deem bis de véierte Mee mam Taktstopp. Takt Erd, genau Takt genau also wie gesot wien wien dat update den update video verpasst huet ze wirklich so cool sachen die lo beikommen an mir kre nach soviel an einem klassik ze dinn also dat spiel stift secher man net aus och fir déi die hallo schon so lös schlappe verléieren ich hoffen dass darum zurückkomme well äh, sie nach laang net alles gesinn an wär wirklich schwet wann se nëmmen, soe mer mol, d'Beta-Versioun vun deem Spill gesinn hunn an net de ganze Content erlieft hunn. Wär wierklech schued. Also ech rode jidderengem, deen elo erëm e bësse méi d'Fangere vum Spill hëlt, passt op, wat déi nächst Zäit geschitt, well do kënnt nach eppes. Good job Nintendo! Äh, jo, mir lafe bëssen duerch eis äh, Räim hei am Museum, fir de Markus ze begéinen. E wäert iergendwou hei sëtzen, hoffentlech. Doheem war en net. Kënnen se och hei an deenen Peppeleksgaart do sinn? Weess du dat Ben? Leeft schon net, da krus mat krut. Am Museum do, kënnen déi och am Päppeleksgaart ronderëm lafen? Jo jo, also se kënnen iwwerall do dru lafen. Ok.
Mir kucken eis dat hei och am Detail enker u wa mer alles vollstänneg hunn, mee dir gesitt, ass mega schéin ne? Ups, dat wollt ech lo net maachen. Ah Gott, Nintendo fäert wann ech schlift nach e Radar an wou ech gesinn wou meng Villager hilafen. Merci. Oder bréngt d'Policestatioun zeréck a maacht iergendwéi sou e Vermisstenbüro wou een kann. Gouf jo och soss mega froen, do hues de dann awer gesinn a wéi engem Beräich se vun der Déngens, d'Stéierunge vun der Insel. Ah wierklech?
Ja ja, wanns du um 3DS am Megaphone en Numm gesot hues, du si ech si bessen vun der Säit gesin wou se lo ongeféier waren. Ah sou, ah ok.
Mais bon, fir dat do d'Nimm richteg duerchgaange sin mam 3DS war och bessen sou rest in pepperoni. Bah d'Switch huet kee Mikro ne? Souwäit ech wees. Mengen net. Jo do ass. Kee Blosdéngens, näischt vu schei gesin.
Oh Markus, wou bass de dann? Markus wëll elo natierlech erëm d'Haapt Persoun hei sinn.
Mir net mam System gewannen.
Ja, ja.
Mee wéi gesot, wa mer awer, soe mer emol, bei 55 de Markus nach net fonnt hunn, da sichen ech deen halt esou na.
Da muss den nächste Part mat him ufänken. Ja, genau.
Nee, et schéint awer wierklech net am Musée ze sinn. Wou war mer da lo nach net, wou e kéint sinn? Ech géif jo elo soen am Café, mee jo, vum Café si mer näischt gewuer ginn. Ob e kënnt oder ob en net kënnt. Et gëtt nëmmen anscheinend dee Leak do, dass Leit Café-Elementer fonnt hunn am Spill, mee offiziell ass do och leider nach näischt bekannt. Mee wéi gesot, och do sinn ech grousse Fan vum Café gewiescht an et wär wierklech schued, wann en net zréck wär. Sou, vläicht ass en am Norden hei iergendwou. Ah jo, an by the way, d'Schleider, d'Golschleider schéisst keng 3 Bäll rop, na wéi et fréier de Fall wor, et ass einfach nëmmen ee Ball, also do huet sech näischt geännert, dat ass einfach nëmmen kosmetescht Gimmick a wäert wahrscheinlech e bësse méi laang hale wéi normal Schleideren, fir déi déi sech déi Fro nach stellen. Äh beim Markus hunn ech wierklech keng Chance, deen ass wierklech néierens hei. Wa ëmmer een een aus der Rei muss tanzen, ass Ah, ganz dat schlëmm, gespaant. ja. An villäicht hu mer en Owend, ginn ech an eng Stad, nach en aneren Onwieben. Ech huelen är Stad en, denken ech, op, da lueden ech dat muer erop. Oder wéi soll ech dat maachen? Jo, also wann ech en Owend een uwierbe ginn an eng aner Stad, wéi gesot, deen plënnert bei him, da probéieren ech alles, dass dee bei eis kënnt. E mega coole Charakter, kann ech scho mol soen, mee ech wëll nach net ze vill verroden. Mee op jiddefalls seng Wunneng ass derwäert, dee Charakter ze promoten, fir bei sech ze plënneren. Ah Markus!
War de Paart sou gutt, lo zerstéiert hien dann alles. Ja, et ass.
Et feiert jo kee Gebuertsdag beim Tanja lo, well de Quentin lo erëm doheem ass. Dat ka jo wuel net sinn, oder? Sinn ëmmer zwee Leit, déi feieren, also et ka sinn. Ah nee, dann rennen ech mol dohinner. Ja, seng Rideau ass zou, en ass net doheem. Mei, mei, mei. De Quentin ass doheem, dat heescht, hei feiert dann de Markus lo, oder wéi?
Ja, der Schicht de Markus. Nö, de Quentin ass einfach och hei, mir hunn just seng Loot ugeholl. What? Ginn ech bei de Quentin, ass de Markus do, oder wéi? Ma da renne mer nach bei de Quentin säin Haus a wéi gesot, wann de Markus dann net optaucht, dann deet et mer leed fir hien. Dann ass e wahrscheinlech och e bësse jo kamerascheu. Mee jo, ech mengen dat ass jo och näischt Besonnesches ne, mam Markus ze quatschen, jo an déi Meilen ze sammelen. Get to daily routine an wéi gesot daily routine hu mer se lues. Ah nee, das awer net dem gedcht seng Lut wär un okay ja ma dann soen ech schon dëser Stell merci fir d'Nokucken un de Ben merci fir d'derbäi sinn a mat ze quatschen. Merci och jo. An da wënschen ech jidderengem nach e schéinen Tag der Natur. Jo an da kuck mer mol wéi mer da muer weiter kommen respektiv muer wäert wahrscheinlech nëmmen dee Video komme mat dem Awanderer do plus dat neit Item wat mer kréien, dat weise ech dann och do an da gesi mer eis iergendwann mat engem Stream weiter zréck, wahrscheinlech iwwer de Weekend iergendwann eng Kéier. Also Merci fir d'Nokucken a bis dann, Ciao. Ciao.